mwiroreri twagĩkorwo nĩ twacokereria na mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũrarĩrĩria ũhoro wa andũ arĩa matiganaga me ndũgũ-inĩ relationship mũgakorwo wĩ mwanake na mũirĩtu mũgathiania karũgendo mũgacoka handũ ha gũkinya kũhikania ũgakora mũndũ nĩ atigwo ũkagĩa na heart break kana ũkagĩa na ruo rũu rwa ngoro mũndũ akaiguaga "Ĩ, rĩu nĩkĩ gĩatũmĩte nyitane na ng'ania ndanyitanĩte nake nĩkĩ na nĩ twakinya haha twatuĩka nĩ tũgũtigana na ngĩthiĩ kũrĩa mwena wa Facebook tondũ nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩnjarĩria thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria ũnjarĩrie kũrĩa kwa page ya Wega TV na nĩ ngũkorwo ngĩkuona we ũgũkorwo wĩkinyĩtie kũu na ningĩ akaunti-inĩ ya Wakaronji nĩ ngũkorwo ngĩaranĩria nawe na nĩgetha menye we ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ na tabarĩra ĩno ya rũirigo rwa wendo ĩragũkinyĩra na njĩra ĩhana atĩa. Ngĩthiĩ kũrĩa mwena wa Facebook nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Jusufu Gatũngi, Msafi, agakĩnjĩra mũko sawa, na harĩ mũndũ ũngĩ nake ũretwo Lese Mũrĩithi nake akĩrĩ mĩtambo-inĩ, Anton Gacunga nake agakĩnjĩra nginyire tene, Janet Jeff, Justus M- eh, Msimu nake agakĩnjĩra e mĩtambo-inĩ, kũrĩ mũndũ wĩtagwo Dominic Kũtendera agakĩnjĩra onani ndĩ mĩtambo-inĩ mũno, mwana wa yu- wa ya yacu Hey, maya marĩtwa ma facebook onake akĩrĩ mĩtambo-inĩ na akĩnjĩra keep up the good work john mbũrũ nake agakĩnjĩra a powerful mũndũ gwĩtwo nancy miki agakĩnjĩra nikodania mitambo nake mũndũ gwĩtwo jane kuma kũrĩa mwena wa kiambu agakĩnjĩra topic njega especially hau ha heart break niĩ ngereire ta inya koguo nĩ mũkorwo mũkĩhutia na njĩra njega he mũndũ ũngĩ nake wetwo sylvia cikũ nake arĩ mĩtambo-inĩ kevin Kamau nake arĩ mĩtambo-inĩ, John Mathi o nake akĩnjĩra niko Ndani, Evangelist Ian Ngũgĩ nawe agakĩnjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Stephen Mũthoni. Nĩ ngũthiĩ na mbere na gũkorwo ngĩrora message ciaku, ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũnjarĩria na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya we wĩ mwena ũrĩkũ na nĩ kĩũria kĩrĩkũ kĩu wĩnakĩo kĩgiĩ heartbreak. risk nigetha muthenya wa umuthi ngoro yaku ihone kana uhonie ngoro ya mundu ucio ungi murigainie na Dennis tukiri o haha ri ni twakorwo tukihutia maundu meri matatu maria matumaga mundu akinyirirwo ni kugia na heart break na watwira muno muno muno ni ku invest i mwanake uria nake woyaga muiritu agathiĩ akarĩhĩra mũirĩtu ũcio thukuru e, ma, marĩ, magĩte na karĩko gakinyanĩru na makerana we niĩ ngũgũthomithia tondũ aciari aku matirĩ na ũhoti ngũthomithie nginya ũrĩkie thukuru warĩkia thukuru twĩke ũhiki mwanake ũyũ agathiĩ agakora ningĩ gwakinya handũ atigwo ũngĩmũhe advice ĩrĩkũ ingĩmwĩra ambe atige kũhanyũkia maũndũ tondũ mũthuri ugire atĩrĩrĩ tenda wema nenda zako rĩrĩa watua itua rĩa gũteithia mũndũ it's not an assurance atĩ mũndũ ũcio no nginya agagũcokerera nĩguo ya so gũteithia mũndũ ti kuga atĩ wamũteithia nĩgetha rũciũ rĩ agakorwo ho rĩrĩa ũkamũbatara Nĩguo. nĩ ũteithie mũndũ ũcio ũtigane nake ũ- ũmũhe freedom yake athiĩ na mbere na maica make angĩkaigua thĩinĩ wake atĩ ngoro yake no yende gũgagũcokera kana no yende kũgĩa ndũgũ nawe well and good Nĩguo. no akaigua eh, nĩonete mũndũ ũrĩa endete ndeke aheo chance ĩyo yeah. so ndũkanateithie mũndũ wĩ na expectation rĩ atĩ ndamũteithia ndamũrĩhĩra thukuru nĩ wa mbere ti mũtimia waku eh, nĩ nĩ mũrata tondũ mũkĩambagĩria mwĩ mwĩ ũrata Nĩguo. mũndũ ũcio ũkona wega no mũteithĩrie nĩ ũndũ fulani no mũrĩhĩre thukuru Nĩguo. no no mũteithie kũiga wĩra no mũteithie na maundu matiganite ta uguo mhm. kiguo ni ukoragwo wi mundu wa gukorwo atiriri mhm. nduge ndugakorwo ni ta gweterera uige matumbi mhm. ucoke waiga matumbi ikumi ri weterere macarikie mothe maticarikagia mothe so the same in this case eh, mm -hmm. no nginya ukorwo ukimenya ona mm -hmm. ngoro yes ni wateithia mundu ucio na werutira na ngoro yaku yothe ndũka expect atĩ no nginya mũgakorwo na ndũgũ ya kĩwendo ĩ nake. mũndũ ũyũ angĩkorwo ma nĩwendete mũndũ ũyũ rĩ na nĩ ũraigua biũ biũ ũyũ nĩwe niĩ ndĩraigua nyendete Eh, nĩ kuga atĩ eh, ndũngĩmũthomithia Eh, ta rĩu- kana wagĩrĩire gũkĩamba kũmũhikia ũcoke ũmũthomithie atĩrĩrĩ nĩwe waigua no wende gũthomithia niĩ nĩ ndĩrenda gũthoma no we nĩ waigua atĩrĩrĩ no wende gũthomithia Eh,

eh, ngoka ngũteithie mũtũrĩre-inĩ waku na ũndũ different eh, kũringana na ũrĩa kũ- makĩria ya ũrĩa ndĩrĩgĩrĩire koguo airĩtu aya macokete kũ- gũkorwo magĩthomithio nĩ anake matahikĩtio magacoka magathiĩ magatiganĩria anake aya wagĩrĩire gũtiga ti mwĩre atige kũrĩha thukuru nĩguo ũratwĩra na njĩra nguhĩ nĩ atige gũgũthomithia areke ũthomithio nĩ aciari aku no kwa aciari aku matige gũgũthomithia okorwo nĩ akwendete akũhikie ũtarĩ mũthomu

ũkorwo ũkĩmũ advise atĩ tiga gwĩkĩrwo tũmaũndũ angĩkorwo mũndũ ũyũ ti kĩhiko mũingĩrĩte thĩinĩ wakĩo. Tondũ maũndũ maya nĩmo marathiĩ magacũngĩrĩria njũragano, ũkaiguaga mũirĩtu nĩ akorirwo thukuru nĩ mwanake, nĩ oragwo, kana ona mũirĩtu nĩ oywo nĩ oneka kĩimba gĩake kĩrĩ kũndũ fulani gĩtetwo nĩ tondũ wa kaũndũ ekeirwo nĩ mwanake, agĩcoka akĩaga kũhingia karĩko karĩa karĩ ho. Ngwĩciria ũguo nĩguo mũtaarani aragĩtwĩra. Koguo nĩ wega we wĩna andũ aya agima, aya makinyĩte kũgĩa ndũgũ, ũkorwo ũgĩtarĩria mwana waku atĩ tiga kũingĩra ndũgũ-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ fulani. He mũirĩtu wĩ haha ũranjũria kĩũria ũgwĩtwo Mĩrĩ, anjĩra ndĩmũgwete wega mũno, Mĩrĩ kuuma Dandora, aranjũria kĩũria atĩrĩrĩ, toria mũtaarani, ĩ arĩa tũgĩaga ndũgũ cia andũ marĩ bũrũri wa na nja, mũndũ agakũiga wega mũno gũkũ Kenya, agĩcoka gũcoka agacoka ena mũtumia na kana, hau naho rĩ, ũngĩtwĩra atĩa? Eh, wa mbere ngwambĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ ũngĩkaigua mũndũ wakwĩra eh, mwĩrĩ nĩ twatigana no ngoro ciĩ hamwe mũndũ ũcio nĩ akũhenia tondũ gũtirĩ ũndũ those chona mau nĩ maheni Akĩ nĩguo tugaga. Watigana- watigana mĩĩrĩ na ngoro ciĩ hamwe watigĩra ngoro yaku kũ wamĩtiga kũ Ngo- ngoro yaku wakiumagara onayo ũguo wa- Ehe, no ndĩ ngoro nĩyo yendaga ngoro nĩyo yendaga Ehe. but kwĩna eh, kwĩ- tugaga wendo rĩ nĩ- nĩ nĩ ũrĩ kaũndũ ka- ga taste kaguo yes eh, long distance relationship nĩ ikoragwo nĩ nĩ iwakaga Nĩ iwakagi, Yeah, nĩ ehe. iwakaga tondũ ndanona iwakĩte na mũndũ wĩ nja rĩu kĩũria kĩrĩa twagĩrĩirwo kũrania atĩrĩrĩ ndũngũrani ĩno ndũgũ ĩno ya long distance rĩ nĩ andũ nĩ nĩ mũndũ mwanakorwo nake mũgĩtigana kana nĩ mũndũ mwacemania gũkũ nenda-inĩ mwambia mwambia mwambia ũyũ aranjĩra atĩrĩrĩ mahikanĩtie mĩaka ĩtatũ mũthuri akĩona wĩra na kũũrĩa nja wa bũrũri. Ona wĩra akĩmũtiga gũkũ Kenya na kaana kamwe. Na nĩ akoragwo akĩmatungata wega na akamahe gĩa kũrĩa ona akamarĩhĩra nginya nyũmba. Ona kũ invest nĩ ma invest ĩte. No rĩu mũthuri ũyũ ihinda rĩake rĩa gũcoka rĩakinya rĩ, aracoka na mũtumia ũngĩ na kaana. Handũ hau rĩ, hagĩrĩire gũthiĩ atĩa? Ho, ho nĩ haritũ no hena anja. Ũndũ wa mbere ndĩrenda kwarĩria goat wives. Goat wives kũrĩ kaũndũ mũ- mũ- mwagĩrĩirwo gũkorwo mũkĩmenya. Haro ici mũkoragwo mũkĩrũa eh, nĩ ikoragwo ikĩonania kabica gatarĩ kega. Wĩ mũndũ goat wife ũkora- wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya we nĩwe wĩ steering-inĩ. Na kũngĩkorwo nĩ gũkũgĩa ikanga, ikanga no rĩrĩcuka. Na gũtiramaka nĩ rĩgũthiĩ mĩaka ĩigana, no nĩ atĩ ikanga no rĩrĩcuka. No harĩa thĩna ũrokĩra nĩ rĩrĩ mhm. eh, ngũtua ngũtua eh, harĩa gĩtĩ-inĩ eh, mhm. steringi-inĩ ona ikanga rĩ mhm. akauma agathiĩ gwathi agathiĩ gũtwara drama kũrĩa kũrĩa athi ikanga rĩcomokaga rĩgathiũrũrũka rĩgoka rĩgaikarĩra gĩtĩ kĩa ndereba na ngari ĩgakũra ũgĩgoka kũria raici atĩ ngari nĩ ĩkũrire we wĩ drama kũrĩa gwathi rĩ maũndũ nĩ mathũkanire so angĩkorwo nĩ athiĩte na na nĩ agwĩkagĩra maũndũ mothe key the key point here nĩ maũndũ mothe wĩ namo reke ngwĩre thĩinĩ wa mũmbĩre wa mũndũ mũrũme all men are polygamous by nature na ndũkanahenio nĩ mũndũ all men are polygamous by nature kĩrĩa gĩtũteithagia rĩ nĩ tha cia ngai yani we ũgakorwo nĩ wĩtigĩrĩte mwathani kũrĩ mũndũ ũraugire atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ mũrũme ndagakorwo na na na na ahiki erĩ nĩ either mũndũ ũcio e ndini-inĩ ĩmũingĩrĩte mũno kana mũndũ ũcio ndarĩ kanyamũ maũndũ maya nĩ Merĩ. merĩ kĩguo angĩkorwo mũndũ waku nĩ mũhonoku hau mũno nĩ rĩ haritũha mũno cokeria ngai ngatho hau nĩ haritũha na nĩtwambe tũcoke hau thutha ũngĩkorwo mũthuri ũtarĩ na atumia erĩ Ĩĩ. either nĩ aingĩrĩte kanitha wega ndini-inĩ kana tũmĩte ndini ndini ĩyo nĩ- yani wĩtĩkio ũrĩa Ehe, etĩkĩtie ehe. nĩ ũramũgirĩrĩria nĩũramũgiria kana ndarĩ kanyamu ndarĩ kanyamu that means aingĩ arĩa me kanyamu na matirĩ ndini-inĩ matingĩaga wa kerĩ ndikuga ũguo nĩwe wauga ndikuga ũguo nĩwe wauga Eh, no ũndũ ũcio eh, eh, point yakwa nĩ rĩrĩ angĩkorwo mũthuri waku nĩ athiĩ nja na nĩoka na mũndũ ũngĩ nĩoka na na, na, na kamacuhĩrĩra Nĩguo. ikarĩra gĩtĩ gĩaku onia ciana ciaku ũyũ nĩwe baba wanyu ona kũigoka bamĩrĩ ĩngĩ kana gũke mũndũ ũngĩ rĩ gĩtĩ Haha kĩanyu nĩ ndirauma. gũkũ, gũkũ nĩkuo kwanyu nĩ athiĩ na kũu na reke ngwĩre nĩwona mũndũ mũrũme first love ĩrĩa acemanagia nayo kana mũtumia ũrĩa mũgĩagĩra twana twa mbere na ũngĩũria aingĩ aya matwandĩkĩre hau comment-inĩ mũthuri ũcio ona angĩũrũra ahikie andũ andũ ahikie andũ atano atandatũ no arĩcoka na Nĩguo. nĩikaraga gĩgũcaragia one gwake kũrĩa ahikanĩtie thaa ici kũrĩa aretua atĩ nĩ arakena nĩ ikaraga agĩkũhũragĩra thimũ maindia kũhana atĩa kũrathiĩ atĩa Eh, na nĩ mageraga njĩra ĩngĩ ya rĩrĩ Ehe. eh, ndĩrenda kũgeithia ciana ti ciana ĩna bata nacio Aca, nĩ Nĩ mũgambo arenda- waku nĩ arenda nĩ kũigua. mwana waku Ehe. na ũgakoragwo ũgĩkora atĩrĩrĩ nĩ mwatiganire na mũthuri waku kana mũthuri waku nĩ athire kũrĩa endaga Nĩguo. no nĩ ũraigua nĩ arorĩrĩria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio onekaga kũ Ehe. maracera naũ Ehe. ahikire kũ